relnak lei ruknak ah Jesuh nih a tho i va kal law na va le kha va au hna tiah ti minu nih a lehmi cu bawipa va pakhat hmanh ka ngei lo tiah ti Jesuh nih a leh ṭhanmi cu va ka ngei lo na timi hi a hmaan i atu in a umpi minu zong hi na va a si lo ve tiah ti zeiruang dah Jesuh nih hin tinung hi direct tein a pek ko hnga lo Zeiruangah dah minu nih tinung a hal ah hin Jesuh nih direct in tinung hi a pek ko hnga lo. Minu nih hin a hnulei kut dong a bil lai te ka zumh i a va he rel theo hna lai te ka ruah. Khi ka zawn sang i pakhat, ka zawn sang ah khan pakhat, khi ka lio ah khan pakhat, Christmas zan ah khan pakhat, cun khoka kan rak kal lio ah pakhat te a vun rel tikah atu a umpi mi he vun rel tikah minung panga he khua a sami a si kha pup tiah a lung ah a vung fiang zeiruangah dah Jesuh nih hin tinung a hal ahcun yuyu ta ta te hin tinung hi a pek ko hnga lo i a va le panga theng theng cu a auter hna tiah cun hihi Jesuh nih mualpho a duh khi si loin misual bak a si ai hngalh hnu lawng lawng ah a chungah tinung rawn khawh a sinak langhternak ca si i Jesuh chungin a luangmi tinung hi kan din khawhnak hnga ding caah kan chung i ummi tithur vialte kan bungh tak lo ahcun Jesuh sinin a rami tinung hi rawn khawh a si lonak langhternak ah na vale panga va au hna a tinak a ruang a si. Bible ca Voi tampi kan chim, kan rel, kan leh la i thawngtha kan chimnak ah minung tampi nih an chim ka theihmi cu hi va panga hi Biakam hlun i cauk panga si a timi zong an um Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy hi va panga hi Biakam hlun cauk panga si a timi zong an um a cheu nih nih thaw i biaknak panga si vawlei cung i biaknak vialte lak i biaknak hmaan lo panga si a timi zong an um zei le zong khi dik panga khan tuai di tuai lo le tuai lo khan tuai pathian minung hna hi va panga hi biaknak panga zong selo biakam hlun i caok panga zong selo va panga timi hi ava le panga tak tak khan si hi va pa va panga nih sullam dang zei hmanh a ngei lo Voikhat cu thawngṭha chimtu pa nih thawngṭha a chim i Jesuh nih tuu fate ai cit i Jerusalem ah a hung luh ah khan tuu fate ai lanote la fate ai cit i cu la fate ai citmi nih khan hnakhaw pahnih a ngeih i a hnakhaw pahnih cu biakam hlun le biakam thar si tiah ti cu thawng cu chimtu pa ca thiam taktak laitlang laimi lakah hin tahan hrawng hrang ah phungchim min thang taktak i an ruahmi pa nih cun dakaw Jesuh nih la ai citmi la note nih an kho pahnih kha biakam hlun le biakam thar si a ti a lo taktak ani thawh ṭhan i David nih toltang panga ai charmi kha Goliath va chaihnak i toltang ai charmi panga kha Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ti an ti ah siapa hi thiam taktak an ti David nih toltang panga ai charmi kha toltang panga bak te si lungpum so so zeidang sullam zeihmanh a ngei lo panga sinak cu ngakchia chai mang nih tlangval no nih a zapai ah ai tlummi punghman ai tlummi cu ṭolṭang panga kha sa ko kha ṭolṭang panga nih zeihman sullam a ngei lo khoi lo le khoi lo biakip tangah Jesuh nawh kan duh dihmi hi kan tlau taktak na ka si Samaria mi ṭha pa kong Jesuh nih a chim ṭhan i misual pa kha mipa pakhat kha misual hna nih an velh i Miṭha pa nih a hmuh tikah thlam ah a chia i phaisa bia hnih a chiah tak i ka va kal lai i khual ka tlawng lai i ka rak kir lai ah a dih tikah ka chap ṭhan te lai ti bia hnih a chiah takmi kha kum thong hnih a si i ka rak kir ṭhan te lai timi cu Jesuh rat ṭhan lainak a si kum thong hnih a dih i bak ah Jesuh a ra ṭhan lai tiah kan ti pahnih zong kha sullam kan ngeihter ranghnak ho pahnih zong kha sullam kan ngeihter David tlangval zapei lung panga zong kha cu biaknak ha biaknak cu cauk kan timi hi a si lo lawng te si ṭolh ṭang cu ṭolh ṭang kha a si ko lungpum te panga kha lungpum te panga se ko rang hnakhaw pahnih cu rang popo nih an ngeihmi hnakhaw pahnih se so kha se ko cun phaisa pia nih a chia takmi zong kha anmah lio i an herhmi phaisa amah umkal tawk i an rak thlupbolnak i a zami chawlava te a chia takmi kha si kha pahnih nih khan sullam zeihmanh a ngei lo Voikhat cu Sabbath pa he Pathian bia kan i ruah i cu Sabbath pa nih ka sinah tate khanmi cu Isaac ca i nupi an kawl ah khan Abraham i a salpa nih kolauk pahra ai ken a ti. Kolauk pahra ai ken i Isaac nupi caah Isaac ca nupi an va kawl ah khan kalau pahrai ken a ti. Cucaah Jesuh nih mirum vancung khuakainak cha cun kala auh thim to ong lu a fawi deuh ti a ti kalau a hman ṭhan e ti. Isaac nupi kawlnak a kalau pahran hman Jesuh nih kala au le thim to ong le mirum a ta chun ca kala au li a sawh duhmi cu nawlbia pahra kha si e ti. Bible lian zo ve taktak i ton kha an i zuam i a selo le selo khan fo ni cu cu nihin ah minung tampi kan tlaunak a si minu nih va panga ngeihmi hi zei sullam man a ngei lo a sullam cu minu nunnak ti na ka halmi hi a tha tuk nunnak ti pek kan duh caah ti kan halnak a ruang a si nunnak ti cu ready chuancia bakin kai ken i pek kan duh bak a si nain tinung kan pek khawhnak hnga ding ca nangmah hi pa sin ah duh in a sualmi nu na sinak hi wun khan ta ma sa law misual bak ka si va ai thlen lengmang mi nuban lo ka si timi hi ka hmaika lekhan ta masalo ti langhternak ah na va le panga va au hna tinak a ruang a si pathian minung na a biapi taktak i jesuh sinin a rami tinung hi tithur he cawh a nga lo i jesuh nih tinung an pek khawhnak hnga ding caah na chung i tithur vialte hi na bungh tak lo ahcun na chungah jesuh nih tinung a rawn lai lo ti hi chim ka duhmi cu si